Awle tun hunah hianin nitina kan hman theih tur chi, sentence, idiom an tiang chi hi kan zir dawn a ni a. Heng te hi lo practice la, lo zir tlut tlut la, lo hmang thiam la mah i sawn ngei ang. I thian tuin emaw sap tawng i thiam em tiin a zawt ta che a, nang chuan a teuh lo mai ka zir tan chauh lawm tiin i lo chhang ta a, heta a teuh lo mai tih hi sap tawng chuan far from it tih tur a ni, far from it. In exam dah pakhat nai lo ni ta a, i thianten chu chun lo hriatin Lawm ngei ngai nih chu a, an lo ti ta a. Chu chu engtin nge sap tawngin kan tih ang? Sap tawng chuan That calls for a celebration tih tur a ni. That calls for a celebration. In exam na leh bawkah chuan i lo fail leh ta hlauh mai a, i lungngai em em mai a, chu chu i thianten hnem chen tuma, hetih hian an hnem ta che a. hun liam tawh chu hun liam tawh a ngai la theih nghilh daih rawh an lo ti ta a ni. Heta hun liam tawh chu hun liam tawh a ni theih nghilh rawh sap tawng chuan let bygones be bygones ti tur ni. Let bygones be bygones. Nulai ni a tlangval nen ilo inbe ta a, a duh che tih hre reng a, a duh thu che hrilh ta mai lo chuan thil dang a sawi kual ta vak vak a. Nang chuan i lo ning ve ta deuh va, i sawi tum chu sawi mai ta che i lo ti ta a ni. Chu chu sap tawng chuan get to the point. I bialnu chhung te chuan i inkhawm thin leh thin lo an zawt ta che a, nang lah chu biakin aia RV tawh zing zawk tu i lo ni hlauh mai pek a, a teuh lo mai, ka inkhawm khat khawp mai. Tih ni lo chhang ta ni. Chu chu sap tawng chuan once in a blue moon tih a ni. Once in a blue moon. Tlangval leng rei ve tawh tak mai a ni a, mite chuan engtikah i nupui neih dawn tiin an zawt sek mai che a, nang lah chuan a hun ka hre lo, tunah nge nakinah a ni ang tih ka hre lo reng reng, pa chauh lo chuan a hre lo tih ni lo chhang thin a ni. Chu chu sap tawng chuan

Tum khat chu i ai naupang nen in lo inhnial ta a, a ṭawngah chapo in a chal tlai hle mai a, a ti thinrim zek mai che a, ka thin a ti rem tih chu sap ṭawng chuan It makes my blood boil tih a ni. I bialpa nen in lo ṭhu dun ta a, nangmah ngaihsak reng reng lovin A pawp ji khelh lai chu a melh ta run run mai a, nang chuan i ning ta hle mai a, thu i sawi a, a lo ngaithla si lo a, mi lo ngaithla teh khai tiin i sawi duh ta a ni. Chu chu sap tawng chuan lend me your ears tih tur a ni. In thianzaho inkawmkhawmna inzinga pahnih chu an inti buai loh mai a, an kut an hum ruh ta mai si a. a ṭhelhtu zing a ilo tel ta a, inkal thui ta mah mah e tiin ṭhelh a ilo tum ta a ni. Sap tawng chuan You are going too far tih mai a ni, You are going too far. Thuruk pakhat tuma hriat ve loh chi ilo nei ta a, Suih thuruk chu i ṭhiannu tu emawiin lo hre hlauh mai a, khawi aṭanga a hriat nge tih i zawt ta a, ani chuan ka hre ve tawp mai Tiin a chhang duh lek ta che a, Ka hre ve tawp mai tih chu nalh deuha sap ṭawng a sawi dan chu A little bird told me tih a ni. A little bird told me. I bialnui duh tak mai chu mi hausa fapa laka i cham hlauh mai a, a bial pathar lah chu han en reng reng pawhin a hmel han chapawh pui thei a nih loh zia i hmu reng mai a. I ṭhente chuan enga tinge in ṭhen chhan tia an zawh te chuan A nau sak em avang lawm, sum hian thil ti thei em em a nih hi a, tiin i lo chhang ta a ni. Chu chu sap tawng chuan Moni Talk tih mai ni. I nupui nen a inhnial a, i thinrim in sum zo lo chuan chhuah nghal rawh tiin i hnawt chhuak ta a. Hei hi sap tawng kher a hnawh chhuah i lo duh a nih si chuan hetiang hian i sawi dawn nia, Get out! Piss off! Out you go! mi thu emaw nen a inhnial a a intifing si a a thil hriat a dik lo thei bawk si a zak teh khai zak thei lo ang reng hle mai tiin i lo sawi duh ta a ni shame on you tih tur a ni in thianpa pakhat chu inkhelhpui a en sawm a a nih chuan inkhelh ai chuan a bialnu bazar pui a lo duh zawk ta a nangni chuan lungawi lutuk lo hian i thu thu a la awm. Nangma thu thu in lo ti ta a ni. Sap tawng chuan chu chu It's up to you tih tur a ni. I fapa te exam result lo chhuak a sawmna a lo ni ta a. A result ah chuan i lungawi lutuk lo va, amarawh chu han hauh vakna turin a fail em bawk si lo va, i ti tha khat tho ve tiin i lo sawi duh ta a ni. Hetiang tha lutuk lo, chhe lutuk bawk si lo hi sawi dan chu Not so bad, tih a ni. I chhungte hnenah cheng sang khat i dil a, an ni chuan cheng sanga an rawn thawn ta che a, i mamawh item niin i hria a, mamawh item hi sap tawng chuan more than enough, tih a ni. Nupa buaia bawk lut leh ta ila, i pasal chu zu rui reng mai, phun chiar bawk si, an che bawk si, kut thlak hmang bawk si i lo ni ta a, nang chuan chhuahsan mai duh ta a, ka tuar thei tawh thlawt lo i ti ta a ni. Chu chu Sapnawng chuan I can't bear anymore tih tur a ni. Thian mi rel hrak deuh mai a lo nei ta a, mi rel i tha i ti si lo va, i fate'n an ching ve ang tih loh avangin i fate chu tumah rel loh tur tiin i zilh hau ta a. Chu chu Sapnawng chuan Don't gossip about others tih tur a ni. Mi haihawt tak mai i lo ni a, mi haihawt tak ka va ni em ti duh ta la engtin nge niang. What a forgetful creature I am tih ni sawi dawn nia. Covid nineteen avangin lockdown ni sawm li dawn kan lo nei ta a, i ning ta viau mai a, i nin thu i sawi duh ta ni. Tinge sap tawh in tih tak ang, I'm getting tired of it, I'm sick of this, I'm fed up with it. I nunah mi lo inrawlh deuh ni in i hria i ning hle mai a, mi nunah lo inrawlh suh tih i ni sawi duh ta, chu chuan ching a sap tawngin, It's not your business. A hma miang bawk khan i nuna lo inrawlh te chu i hau hrep duh a, mi nunah lo inrawlh suh, nangmah chauhin ngaihtuah rawh, i ti phiar phiar a, chu chu sap tawng chuan, Mind your own business tih tur a ni.